Hemmäňize salam. Bu wideoda men bazar barada we bazaryň gatlaklary barada gürrüň etjek. Bazar diýende ol köçedäki produktowy bazar däl-de, ýurduň, ýagny döwletiň ykdysadyýet, ekonomik bazarlary, döwleti gurýan bazarlar diýse-de bolýar. Ony bu bazar diýmek näme? Bazar bu satyjylaryň we alyjylaryň ýygnanýan ýeri, ýagny satyjy öz harydyny ýa hyzmatyny satýar, alyjylaram alýar. Şol bolup geçýän prosese bazar diýilýär. Indi bu bazarlary biz näçe bölege bölüp bilýäris? Ýagny näçe gatlaga bölüp bilýäris? Birinjisi, Absolýut bäşdeşlik, türkmençeläp aýdamyzda. Ikinjisi, monopoliýa. Monopoliýa, olaryň her birini häzir aýratyn-aýratyn aýdyp geçerin. Ikinjisi, monopolistik bäşdeşlik. Üçünjisi, oligopol, dördünjisem, oligopoliýa. Indi birinjisi absolýut bäsdeşlik. Indi bu absolýut bäsdeşlik diýdik. Bu näme? Absolýut bäsdeşlik bu bazar gatlagynda mysal üçin bir harydyň ýa hyzmatyň birnäçe birnäçe diýemde kän kän satyjylary bar we kän alyjylary bar. Şoň üçin ýagny firmalar zatlar bir-biri bilen güýçli bäsdeşlikde bolýar. Gysga çaýlamyzda şol bolýar. Indi monopoliýa, monopolistik zatlar. Monopoliýa diýmek, mono diýmek bir diýmek. Monopoliýa diýmek hem onda näme bolýar? Bir firma, mysal üçin bir kompaniýa belli bir harydy ýa-da hyzmady satýar we beýleki kompaniýalar ýa-da şony öndürip bilenok, ýa-da belli bir sebäplere görä özüni monopoliýa hökmünde saklaýar, beýleki kompaniýalara hiç hili öndürmäne, bäsdeşlik etmäne mümkinçilik bermeýän kompaniýa monopolistik kompaniýa bolýar. Indi monopolistik Bäsdeşlik diýeli. Monopolistik bäsdeşlik näme? Bu absolýut bäsdeşlikden birazajyk bir pesräk diýeli, şeýle düşündireýin. Absolýut bäsdeşlikde kän, gaty kän kompaniýalar we alyjylar bar diýdik. Monopolistik bäsdeşlikde şol absolýut bäsdeşlikden birazajyk bolup pesräk satyjylaryň we alyjylaryň sany. Ýöne Muňa girmek we çykmak gysga wagtda däl-de, uzak wagtda girip ýa-da çykyp neme etmek, bu bazardan girip ýa-da çykmak uzyn döwür, wagtyň dowamynda mümkin. Ýagny gysga wagtda girip çykyp zat edip bileňok, ýöne absolýut monopolis, absolýut bäsdeşlikde sen islän wagtyň girip öz harydyňy satyp bilseň-ä satýaň, bolmasa-da çykmaly. Iň soňkusam oligopoliýa diýdik. Dördünjisi oligopoliýa bu bärde bazary 4 ýa 5 diýeli, birnäçe diýeli, birnäçe satyjylar bazary öz arasynda paýlaşýar we e, başga hiç kime ýol bermeýär diýip düşündirin. Sebäbi olar biri-biri bilen gürleşýär, monopoliýa ýaly, ýöne aňyrda bir sany satyjy däl-de, bäş-alty sany ýa-da birnäçe satyjy kän däl. Birnäçe satyjy bazary paýlaşýar we başga kiçi kompaniýalar ýa-da başga daşyndan geljek kompaniýalara girmek bu bazara kyn bolýar. Şol oligopoliýa bolýar. Biz şu wagt dört sany gatlak barada öwrendik. Indi şolaryň her birine birazajyk bir mysal getirjek bolaýyn. Mysal üçin, absolýut bäsdeşlik diýdik. Birinjisi absolýut bäsdeşlige haýsylar degişli? Haýsylar mysal bolup biler? Mysal üçin, oba hojalyk ugry, ugry dälde nemeler? Şolary oba hojalyk önümlerini öndürýän kompaniýalar. Olaryň öndürýän hemme zady diýen ýaly deň gögenim bolýarmy ýa-da e, e, şoňa meňzeş zatlar öndürýän zatlary deň hemmesi bir we oňa ol markete girmek bazara girmek kyn häzir men baryp öndürenim bilen eýýäm e, başga kompaniýalar güýçli kompaniýalar öndürip bahalar ram pes olaryň men häzir girip öndürjek bolsam ýa üýtgeşik bir Haryt tapmaly ýa-da başga bir zatlary oýlap tapmaly kyn bolýar. Indi monopoliýa gelemizde, monopoliýa bir sany esasy satyjy bar we bir toparam alyjylar bar. Muňa mysal bolup Google bolup diýip biler. Google näme? Şol bir topar adamlar bar, ýagny biz biz Google-y, Google-syz interneti göz öňümize getirip bilemizok diýýäs, dogry dämi? diýip bileris. Sebäbi hemme zady şo Google-yň üsti bilen edýäris. Onuň bäsdeşleri bar, Microsoft, Yahoo we beýleki kiçilerem bar, Bing bar. Ýöne olaryň bazaryň bölegi kän alanok, ýagny Google-yňky ýaly. Google-yňky güýçli beýleki bazaryňka görä, beýleki kompaniýalara görä. Indi monopolistik bäsdeşlige geçeli, üçünjisi. Monopolistik bäsdeşlik oňa mysal bolup, restoranlar, kafeler, fast-fudlar, tiz naharlyk restoranjyklary, olar girip bilýär, sebäbi olaryň harytlary meňzeşräk we olar biri-birinden tapawutlanjak bolýar. Şoňa monopolistik bäsdeşlik diýilýär. Indi dördünjä gelemizde oligopoliýa. Oligopoliýa mysal bolup näme bolup bilýär? Mysal üçin smartfonlary çykarýanlar. Smartfonyň operasiony sistemasy bar. Şony çykarýanlar oligopoliýa bolup bilýär. Onsoň farmasewtika kompaniýalary sebäbi derman çykarýarlar bir kän däl-ä dünýä boýunça bir topar kompaniýa däl-de. esaslary bir on-on bäş sanydyr. Şolar öz arasynda bahany saklaýar we markedi, bazary kontrolda saklaýarlar özleri. Oňa girmek hem kyn we käwagt bütinleý mümkin hem däl girmek oňa. Şeýlelikde biz bazar gatlaklary barada öwrendik şu wideoda. Eger-de soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Biz onsoň beýleki wideolarda ony içgin geçeris we öwreneris. Eger-de kimde başga bir pikirleri bar bolsa, onda-da ýazyň. Men Instagramy, Instagram akkaundymy goýaryn. Habarlaşmak üçin habarlaşyň we dürli gepleşikleri gurnarys. Sag boluň. Laýk goýmagy we podpisatsa etmegi unutmaň. Bu kanaly ösdürmäge kömek eder. Köp sag boluň.